Lei hringnun The Art Journal channel thlirtute chibai vek uleh tunlai Mizoram chhunga titi luah hle em em tu Council of Churches in Mizoram, chungchang hi han thlir ho thawk thawk te ang hei Mizoram chhungkaw hran hrang hrang pariat inzawmkhawm pumkhata insiam mek te hi kan hre thap ang a chung kohhran pariat te chu heng te hi an ni a Baptist Church of Mizoram BCM Presbyterian Church of India PCI Evangelical Church of Maraland ECM Lairam Isua Krista Baptist Kohhran LEKBK, Evangelical Free Church of India, EFCI, Isua Krista Kohhran Bualpui NG, Independent Church of India, ICI, leh Wesleyan Methodist Church te hian ni a. He Council of Churches in Mizoram, Inkhawmpui hmasa ber hi Kumin sanghnih sawmhnih pali, October ni sawmhnih paruk leh ni sawmhnih pasarih chhung khan Mission Veng Kohhranah hman a ni a. He inkhawmpui ropui danglam tak maiah hian Mizoram Chief Minister U Paladuma pawhin chibai buhna thusawi kha he a thusawi inkhawm banah hian a mawhkhawmna hun pawi te kan nei a. Kan Chief Minister chuan he CCM lo ding ta chungchangah hetiang hian a ngaihdan a sawi a ni. Hetiang lampang equipment i kalh hluk men hi ka tuihna zawng ania tih pawh a vei ve a, Sarmanah te pawh hian in thupuiah ka hmang ve zeuh zeuh tawh a, a lawm ang ka ti, Lohkhan mai tan ni lo in, sawrkar tan pawh thil lawm ngang tak a ni, a bul tamna ang deuh ni thei sen ang in. a kingah chuan aw han mal thu rin hi ehh han mal teh teh a kan thu rinah hi dah tha ila kristian thu rin zau he khawp tawi te kawp a ila tah chuan a nuhin baptisma a thaw rin tho se la a hnim duhin a hnim se la khang ka phal vek in a hmir vang a inkhawm than a pastor than nei zel a hi a tul lo ka tia ang maw kei chu chuvang chuan-- ehh kohhran pakhata kan ngawi duh vek khawih turin ka la nghak leh reng a ni he ccm lo ding ta hi kohhran tan mai ni lo sawrkar tan pawh a danglamna thlen tu a nih theih na a lian ta em em in a lang a kohhran mal mai ni lo lungrual taka ke pen ho kohhran mipui tam tak te chhuk thlek a in mil miau tawh chuan ram rorelna pawh in kawng ngil a zawh zel phah a beisei awm em em a ni. tin kan ram kohhran hrang hrang hruaitute ngaihdan leh sukthlek pawh hi a lo zauin in pumkhatna hian hmun a lo luah ril hle a ni. Tun tum kan CCM inkhawmpui hi a ka helh hawl nghe a ni. Zaina ka ding tur pawh hi ka inhampuar a thep leh a. Ka suak so han ti la suak so pawh chu ni chian ka hre si la ka han so sang deuh han ti la ni ve u la ka dinhmun ah hianin ni ve tho ang phurawm bawk si nuam bawk si han ti chiang dawn chuan hrewm deuh bawk si kha nia. A zainah hian ka duh ang hian thuchah pawh ka sawi thei lo ang tih te pawh ka hlau ve hrim hrim a, a lawmawm em a, ka hnuk te hi a ulh deuh. Baptist Kohhran te, Wesleyan Kohhran, Kohhran hrang hrang hruaitu leh nu ho te hnan lam ho han hmuh chuan aa, phurna emotional level atang chuan hei kan kal ho thei reng alawm le, inchhungkhawm rup mai la. A hnimpum duhin kan hnimpum anga a thlawr duh kan thlawr anga tichuanin a kan awmkhawm thei vek tho alawm duleh puan zar hnuaia lut duhin an lut anga pastor ten kan ti zel anga tichuan enge min daltu awm ang tih te kha kan ngaihtuah a a thei deuh reuh tak tak te pawhin ka hria a phurna kan emo keima emotional level atang phei chuanin a thei deuh hian ka hria a. Han ti huk mai la chuan tih te kha enga ti nge unity pillar te pawh a lung kan lo phun loh tun tum ah hian tih te kha a kan ngaih tuah a hawn na mai bak ah khan tiang te kha rilru khan a lawm em em a kan dam lai nia hetiang hmu ve theih a ka awm te hi A, Pastor ho te pawh hi kan lawm in ka hria, Kohhran ho in lawm bak a. Chuvang chuan Zainah hian ka lo a helhawlh lutuk a, thusawi a nawi viau nih pawn min ngaidam a niang chu a lawmawm e mai. He CCM chungchanga pu hriata chhangte in social media lama a thu post hi kan chhiar ve leh hrim hrim teh ang. Thungainawm ber leh Mizo Kristian taka Pathian thuphum rukril ber chu a ni ngei lawm ni? Keipawh mi mal takin he CCM, Council of Churches in Mizoram, a lo pian a, hetia biakin pakhata kan han inkhawm ho thei mai hi chunglam khi a lo va lawm dawn tak em? He CCM-ah hian Mizoram chhunga Mizo Kristian ten Kohhran denomination dang dang kan din te kan la tel vek rih lo anih pawhin kan tel ve vat dawnin ka lo ring, ka lo duhthusam a ni. Kan Mizo Kristian Pathian duhzawng lawmzawng tak a va ni Chiang dawn tak. Hetiang Mizo Kristian ten Kohhran levela duh tawk mai lova Mizo Kristian Pathian hnaih ho, chawimawi ho, rawngbâwl ho kan duh tak tak chho a nih chuan enge min dal thei ang le? Mizoram politics pawh a va hrisel chho dawn tak em? Thlarau thianghlim, spirit, hrisel chuan kan ngaihtuahna, mind, a ti hrisel ang a, chu chuan kan tisa, body, a ti hrisel leh bawk dawn tih kan chiang vek. Kohhranah ber kan thawh ho theih tawh chuan nitin khawsak kawng dangah pawh party ang pawhin Pathian ropui nan kan Mizoram leh hnam tan kan thawh ho theih lohna tur a awm dawn lo thlawt. tih nang pawhin i chiang a ni lo mi. Aw Lalpa kan Pathian, he CCM boruakah hian i duh dan takin thuk takin rawn inrawlh zel ang che aw. He CCM boruak hi kal chhan duh tawh miah suh please. Zan in chu Mizo Kristian nih nuam ka la tih ber zan a ni. Tiin Pu Hriata Chhangte hian a rawn post a ni.